Ähliňize salam dostlar. Bu gün bomba täzelikler bilen bölümimizi başlaýas. Laýk, teswir hemişeki ýaly sizden garaşýan. Täzelikleri sypdyrmazlyk üçin bolsa agza bolup yzarlap bilersiňiz. Uzaga çekmän başlaýas. Garet Beýl ýene bir gezek hemişeki ýaly şikes aldy. Beýl her sezonyň başynda bir aýlyk trawma alyp oýny başlap bilmeýär. Häzirki kynçylyk bolsa Selta bilen La Ligaň çäginde oýnanjak oýundan öň trenirowkada diskomfort duýup şikes aldy. Real Madridiň lukmanlary tarapyndan goýulan diagnoz boýunça oýunçynyň oktýabr aýynyň on bäşinden öň gutulmajagy aýdylýar. Mançester Ýunaýted Çempionlar ligasynda birinji oýunda şweýsariýaly Ýang Boýsdan utuldy. Oýunda hatda Ronaldo-da kömek edip bilmedi, ýöne gol ursa-da Ronaldoň golundan soň Mançester gowy ataka etmäne derek, toparyň goragçysy Wan-Bissaka hem gyzyl kart alýar. Netijede oýnuň soňunda Jessi Lingartyň ýalňyşlygy esasynda angliýaly topar utulýar. Ronaldo bolsa bu ýagdaýa şeý diýdi, Biziň garaşan netijämiz däl. Indiki oýunda üns-sytaýyň görmesek bolanok diýip Twitter sahypasynda ýazdy. Barselona Bawariýadan sensasiýa bolup nol üç hasabynda öz öýünde ýeňilýär. Bu ýagdaýdaky Barselonany görmek gaty janköýerler üçin agyr degýär. Meň pikirimçe ýaş oýunçylaryň praktika alyp dünýä derejesine çykmagy üçin indi diňe wagt gerek bolýar. Mançester Sitiniň treneri Pep Guardiola, Men düşünýän, Mançester Siti ahyrsoňy Liga çempiony almaly. Eger şu möwsümde toparymyz Liga çempionunyň ýeňijisi bolsa, meniň şatlygymyň çägi bolmaz. Siti bolsa birinji oýnunda Germaniýaly Leýpsig toparyny alty-üç hasaby bilen utdy. Real Madridiň hüjümçisi Karim Benzema Italiýaň Inter topary bilen duşuşjak oýundan öň konferensiýada şeý diýdi, Liga çempionlar ligasy iň esasy Ýewropanyň çempionaty. Biz hiç kimden utulmarys we şu möwsümde kubogy galdyrarys diýip umyt etýän diýdi. Real Madrid Grup D-niň birinji oýnunda myhmançylykda Inter toparyny nol bir hasaby bilen ýeňdi. Çelsi toparynyň baş tälimçisi Tuhel, Biz öňünden bildik toparymyzy aňsat bolmajagyny. Sebäbi Zenit Russiýanyň çempiony. Biz garşydaşymyzyň ýadamaklygyna garaşdyk. Azrak sabyr etmeli boldy we netijede gazandyk. Ýuwentus Çempionlar ligasynda şwesiýaly Malme bilen duşuşdy. Duşuşykda Ýuwentus üç nol hasaby bilen utuş gazandy. Liwerpul hüjümçisi Sadio Mane bilen şertnamasyny iki müň ýigrimi bäşinji ýyla çenli uzaltmakçy bolýar. Liga çempionyň çäginde bolsa Liwerpul bilen Milan duşuşdy. Oýun üç-iki Liwerpulyň hasabyna gutardy. Lionel Messi ilkinji sapar Liga çempionynda PSŽ bilen Belgiýanyň Brýuge diýen topary bilen duşuşyk geçirdi. Oýun bir-bir hasaby bilen gutardy. Entek Messi ikinji sapar PSŽ-niň futbolkasynda çykyş edýänligini ýatladasym gelýär. Indiki oýunlarda owadan gollary bilen janköýerlerini begendirmegini arzuw edýäs. Oýunda bir ýakymsyz pursat Mbappe-niň şikes almagy. Olam çalt gowulaşyp gider diýip umyt etýäs. Çempionlar ligasynda täze möwsümiň ilkinji esasy oýunlary şular. Galanlarynyň netijesi ekranlaryňyzda. Gruplarda kim näçinji ýerde barýany hem ekranlaryňyzda. Dostlar, şu möwsümde Liga Çempionuň çempiony kim bolar siziň pikiriňizçe? Teswirde belläň. Indi bolsa öňümizdäki dynç günler Ýewropanyň güýçli çempionatlarynyň gyzykly oýunlaryň sanawyny size görkezjek. Angliýanyň çempionatynda bazar güni boljak Çelsi-Tottenhem oýuny. Bundesligada Bundesligada iň bir gyzykly oýunlaryň biri Wolfsburg bilen Eintracht. Liga 1-de Fransiýanyň çempionatynda gaty gyzykly oýunlaryň biri PSG bilen Lyon. Hem-de La Ligada, La Ligada bolsa Atletiko Madrid bilen Atletiko Bilbaoň oýny hem-de Real Madrid bilen Walensiýaň oýny. Dostlar, biz futbol täzelikleriniň üçünji bölümiň soňuna ýetip gelýäs. Futbol dünýäsi kanalymyza kim nireden, haýsy döwletden ýa şäherden yzarlaýan bolsa teswirde belläň. Futbol janköýerlerimiziň ýurdumyzyň içinde känmi ýa-da daşary ýurtda kän? Göreris. Aktiwiňiz näçe gowy bolsa, şonça-da täzelikler çalt-çalt gelip durar. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun! Indiki bölümde görüşýänçä, hoş, sag boluň!